Devam etemiz. Bıcaqlı bu şeylerni aytqan soñ artına qaytıp, şossege taraf ketti. Bekir alâ daa külmekten qatıla edi. Bu aqşam Esmanı daa ziyade küldürmek içün Bıcaqlınıñ artından qıçırdı, Ey! Bıcaqlı toqtadı, çevirilip Bekirge baqtı. Bekir zayıf rusçasınen, O töpeni ne sebepten deviresiñ, arqadaş, aytsa? dedi. Bıcaqlı cevap berdi, Cail tatar, sen ne añlay bilesiñ? Körmeysiñmi, töpe şosseni qamut kibi nasıl bükken? E, bükken. Töpeni devirsek, Yaltanen Simferopol arasındaki yetmiş kilometrlik yol eñ azdan eki yüz metrge qısqaracaq. Añladıñmı? Añlamadım, amma eñ yahşısı saña añladım demektir. Añlamadım desem, qalqacaqsıñ maña bu sefer de Ayudağnı Qara deñizge devirecegiñni añlatmağa başlaycaqsıñ. Rus elini salladı. Cail tatar, sen böyle şeylerni añlamasıñ, dep, şossege taraf adımladı. Bekir ensesini qaşıdı, küldi. Bıcaqlınıñ artından baqa-baqa, yavaş bir sesnen öz-özüne aytır kibi, Ebet, inanırım. Yalta teatrasında kördim. Ağızından ateş bile çıqarırsıñız. Sen quş-qayanı da devirirsiñ. Tövbe, yarabim, tövbe! Zelzeleniñ yıqıp olğan şeyini erif devirmege atlanğan, dedi. İvannıñ yanına bardı. İvan susıp tura, közlerini yerge endirgen, bir şeyler tüşüne edi. Yanında turğan Bekirni duymadı bile. Birazdan soñ Maçik ögde, İvannen Bekir artta, tarla kenarındaki yol boylap kettiler, şossege çıqtılar. Qara bıcaqlılar şosse boylap Degirmen köyge taraf kete ediler. Huşhayanıñ yanından keçer ekenler, Bekir toqtadı, közlerini qayanıñ eteklerinden töpegece kezdirdi, keskin bir diqqatnen qırmızı qayalarğa baqtı, İvanğa aylanıp, Ne dersiñ, İvan, devirirlermi? Ho-o, devirirler! Bekir açuvlandı. Öyle abdal-abdal laf etme, doğru-durus cevap ber! Ho-ho da ho-honı, sen er şeyge ho-ho dersiñ, bıraq şu oqtan ho-honı. Adam kibi sorayım, adam kibi cevap ber, devirirlermi, sen bunı ayt. İvan Bekirniñ laflarına darılmadı, Quşqayanıñ yanına barıp keldi, elini salladı ve gür sesnen. Oho, devirmezler, dedi. O künü aqşam Esma sofranı cıyştırğan soñ Bekir minder töşeli setke oturdı. Kündüz tarlasında körgen, eşitken şeylerini birer-birer qarısına, qızına añlattı. Tarlasında ruslarnı rastketirgen eken, olarğa bu tarlanıñ ata mirası olğanını añlatqan, musafir olıp kelgen olsalar, hoş-sefağa kelgenlerini, Amma böyle quşqayanı tarlağa devirecekmiz dep safsatalasañız, epiñizni dögerim, degen eken. Ruslar dögmek sözüni eşitir-eşitmez, tabana quvet berip qaçqan ekenler. Bekir bu şeylerni ikâye eter eken, Esma qocasınıñ betine iftiharnen baqa, qoltuqlarını qabarta edi. Bekir ise közlerindeki sevinçni kendi közlerine ala, yumruğını tizine urıp, Sen meni ne dep bellediñ? Öyle olur-olmaz rusnı toprağıma kirgizirimi? dey edi. Bekir böyle cesur laqırdı etken sayın, Esmanıñ köküsi daa da qabara, qocasınıñ betine iftiharnen baqıp, aşağıdakilerni ayta edi, Aferin, pek yaman adamsıñ, bu hınzırlarğa qarşı işte böyle sert olmalısıñ. Bekir ertesi künü aranda tütünlernen oğraşır eken, ekide bir meydannıñ kenarına kelip, aşağıda tarlağa baqtı. Amma ne Quşqayada, ne şossede, ne tarlada kimseni körmedi. Bir kün, eki kün, üç kün keçti, bir afta keçti, ruslar körünmediler. Bekir yavaş-yavaş olarnı unuttı. Quşqayanıñ yanından evelkisi kibi lâqayt keçip kete, ruslarnı tüşünmey edi. Demet vaqıtı yaqınlaşa edi. Demetke kirişmezden evel köyde areketler, çapışmalar, qıçırışmalar aman-aman kesilgen kibi edi. Tarlalar, yollar bom-boş, dersin sükünetke kümülgenler. İşlerinde keri qalğan köylüler avanıñ açıqlığından faydalanıp, sırıqlardaki soñki tütünlerini quruta ediler. İşlerini bitirgen köylüler ise Demetke başlamazdan evel şeerge kete ediler. Bir aqşamüstü Esma da Bekirni çetke çekip, Battalnıñ Enveri, Mollay Recep, Çilengirler, Parmaqsızlar episi Yaltağa keteler, Demetke başlamadan sen de barıp kelseñ olmaz edimi? dedi. Demetke başlasaq nefes almağa vaqıt qalmaz. Tekneniñ tübü körüne, yaq qalmadı. Çuvalnı da qulaqlarından köterip soñki oqqa unnı elekke töktim, bütün qalq kete, sen de barıp kel. Bekir de şeerge barıp kelmege qarar berdi. Ertesi künü saba töşekten keç turdı, kiyinip sofağa çıqtı. Battalnıñ Enveri arabasını daa endi yekip yolğa çıqqan. Enver incir terekleriniñ yanından keçti, mezarlıqnıñ artında közden ğayıp oldı. Ava ağır ve tınçıq edi. Ayudağnıñ eteklerinde seyrek çamlıqlar, Ceneviz qalesi, deñizge uzanğan bağlar, ince siz dülbentler astında ğarip sukünetlerge kömülgen edi. Küneş de ışığını dünyadan qızanğan kibi edi. Bekir bir añ sofada toqtaldı, kerildi. İncirlerniñ artından daa eki araba keçti. Ögdeki araba da çilingirni tanıya bildi, faqat arttaki arabada kim olğanını tanıp olamadı. Ey-ey, daa vaqıt bar. Çingene qorantası kibi ne diye men olarğa barıp taqılayım? Bir özüm keterim, dep tüşündi Bekir. Aqırbetten Esmanıñ sesi eşitildi, Daa ketmeysiñmi? Acelesi ne? Yalta sabaleyin paalıdır. Daa vaqıt bar. Paalı alğan ucuz alır, yahşı mallar sabadan satılır, saña da töküntiler qalır. Çoban Seydalilerden ketken barmı? Ne bileyim, seni körgenler sizni qanlı-pıçaqlı dep beller, sanki miras paylaşasıñız. Olardan kelgen-ketken yoq, men ne bileyim? İstesen Ayşe barıp kelsin, Seit-Ali ketecek olsa, beraber ketiñiz. Olmazmı? O maldan yahşı añlay. Bekir qıçırdı. Ne? O döner dolapnenmi? Sen meni ne dep belediñ? Cenazeme kelgenday olsa, cinabetni tışarığa köterip at. Bunı yapmasan, cennetniñ qapılarını qapatırım, vallayi seni yanıma almam. Ee, ne olğan? Halıqtıñ onbaşılıq yapmağa, Esma çevirilip, Kimniñ cennetke, kimniñ cehennemge ketecegi belli olmaz, dedi ve ahırğa kirdi. İşsiz-küçsiz bostannı bir aylanıp çıqtı, incirlerniñ yanında turıp, şeerge ketken köylü arabalarını seyir etti. Ayşe içinden yanıp küyse de, derdini kimseçikke açmay edi, çünki derdine derman yoq edi. İşte köylüler şeerge kete ediler, er kes bahtlı, er kes sevine edi. Bu aqşam qızlarına ediyeler ketirecek ediler. Ayşe ise, atlas şallar, misler, taraqlar mında tursın! Maallede kimseniñ közüne körünmey edi. Nasıl etip körünsin? Bir tarafta çoban Seidali, bir tarafta babası. Ayşe ekisiniñ arasında qaranlıqlar, kederler içinde qalğan edi. Ayşe gizliden ağlay edi. Derdini kimse añlamay, o da kimsege aytmay edi. Aytsa bile, bunıñ kimsege keregi yoq edi. Kim bilsin, nasıl sözlerini eşitir edi. Seniñ aqılıñnı çoban Seidaliniñ Remzisi çalğan, dep bağıracaq edi babası. Bekir epey vaqıt sofada turdı, soñra bir qaç kere evge kirip çıqtı. Ketsemmi, ketmesemmi, dep tüşündi, soñra ister-istemez ketmege qarar berdi. Şossede Yaltağa doğru ketken soñki arabalarnıñ peşinden baqtı, qızınıñ yanına bardı. Yaltağa ketkenlerniñ arasında çoban Seydalini kördiñmi? dep soradı. Ayşe yaşlı közlerini babasından saqlap, omuzlarını sıqtı, başını salladı, Yoq, baba. Bekir sofağa qaytırken tekrar olur-olmazğa taqılmam, dep mırıldandı. Küneş ayudağnıñ artında kökniñ kenarını qaplağan qozı terisi kibi beyaz quurçıq bulutlarnıñ töpesine çıqqan edi. Deñiz iritilip tökülgen qocaman bir qurşun külçesi kibi tüm-tüz Küneş astında uzanıp yata edi. Bazan cıllı bir ruzgâr qısqa bir vaqıt içinde sofa ögündeki bostannı tarap keçe, ruzgâr kesilgeninen ava ağır ve sıqıntılı ola edi. Quşlar uçmay, yol kenarındaki çalılardan sesleri de kelmedi. Adamlardan, avadan bıqqan, küz kelmezden memleketni sanki bıraqıp ketkenler. Ayvanlar iştiasız ediler, ne ot, ne kepek aşay, küneşten qaçıp, aranlarnıñ, divarlarnıñ, tereklerniñ kölgelerine gizlene ediler. Tavuqlar, kübre obalarınıñ eteklerinde başlarını qanatları astına tıqıp, süküt yata ediler. Köy arabaları Qızıltaşnı terk etkenlerinden soñra, köyni sarğan sükünet soñsuzlıqnı andıra edi. Bekir kiyinip-quşandı, sofada turdı. Artıq yolda ne araba, ne de bir adam körünmey edi. Bekir ensesini qaşıdı, Ketecegim, bugünki işni yarınğa bıraqmam, dep, sofanıñ tahta basamaqlarından endi, ahırğa kirdi, qararını qarısına ayttı. Yarım saat keçmeden Ayşe kestirme sırıqlarını köterdi, Bekir arabada azır otura, Esma Yaltadan alınacaq şeylerni tekrar hatırlattı. Yaltadaki işlerni bitirgeninen Ayvasılığa barıp, Qasım aqrabanı ziyaret etmesini ayttı, ögütledi, yahşı temiz yah istegenini hatırlattı. Bekir atını aydadı, incir tereklerni keçti, Yalta yolunu tuttı. Eki qadın arabanıñ peşinden adımladılar, şosse kenarında toqtadılar. Bekir at arabasınen mezarlıqnıñ ağır meşeleri artına közden ğayıp olğance, mendil salladılar.